Hemeňize salam bileşler. Meniň Türkmen Lady atly kanalymyň ýene bir gyzykly täze sanyna hoş geldiňiz. Eger siz bilýän bolsaňyz, men köpden bäri diňe Amerika barada wideo düşürýän. Amerikanyň baýramçylyklary, Amerikanyň dükanlary we beýleki wideolar diňe Amerika barada. Ýöne köpden bäri iňlis dili barada wideo düşürmedim. Bu günki wideom hem diňe iňlis dili barada bolar. Ildeşler eger siz meniň Türkmen Lady atly kanalymy Halaýan bolsaňyz, meniň wideolarym siz üçin gyzykly bolsa, meniň kanalyma aktiwny bolup agza bolmany, laýk goýmany, eger siziň soraglaryňyz bar bolsa, teswirlere ýazmany unutmaň. Meniň bu günki wideom hem ýene bir gyzykly iňlis dili baradaky wideolarymyň biri bolar. Bu günki wideomda men size iňlis dilinde nädip soobşeniýa ýazmaly we şol soobşeniýalary nädip dogry okamaly, şol barada men size aýtjak. Onda ildeşler taýyn bolsaňyz wideomy dowam edeliň. Ildeşler bilen şu wideomy başlamakam men size bir zat aýdasym gelýär. Eger siziň araňyzda diňe iňlis dilini öwrenýän ildeşlimiz bar bolsa, şol iňlis dilini hem tiz ösdüresiňiz gelýän bolsa, onda men size ýene bir YouTube kanalyny maslahat beresim gelýär. Ol YouTube kanalyň ady English with Aýgül. Ýagny biziň Aýgül atly iňlis dili mollymymyz Iňlis dili barada gyzykly wideolar goýýar. Iňlis dilindäki zamanlar, iňlis dilindäki modal işlikleri we birnäçe gyzykly wideolar bar. Eger siz ýok men YouTube kanalyny seredip öwrenip bilemok diýseňiz maňa ýörite mugallym gerek diýseňiz onda şol Aýgül atly ildeşimiz onlaýyn sapaklar hem geçirýär. Siz şol Aýgül mollum bilen ýörite habarlaşyp bilersiňiz. Men şul wideomyň aşagynda hem şol Aýgül mollumyň YouTube kanalyny hem belläp geçerin. Seretmegiňizi maslahat berýän örän gyzykly wideolar çekýär. Nädip iňlis dilinde salam ýagdaýlaryňyz nähili diýip sopşeniýe ýazýas. Bilýän siz Salam, ýagdaylaryňyz nähili diýip uzyn edip ýazýaňyz. Men size iň aňsat ýoluny görkezeýin. Iň haýyly işler iňlis dilinde ýagdaýlaryňyz nähili diýip şular ýaly edip gysga görnüşde ýazylýar. Bilýän araňyzda bilýän bolmagyňyz hem ahmal ýöne bilmeýän ýyl işlemesi üçin ynha şular ýaly HRU ýagny her sözüň baş harpyny ýazýarys ýyl işler görşüňiz ýaly. HRU How are you? How are you? Bular ýalyk edip ýazsaňyz hem-ä tiz hem-de düşnükli bolýar. Geliň onda doly görnüşde nähili ýazylýarka? Oňa hem seredip geçeliň. Ildeşlerim ha bu ýerde ýaňky HRU ýagny How are you sözüniň doly ýazylýan görnüşi. Bu ýerden ha görşüňiz ýaly H harp baş harp bilen, R har baş harp bilen hem-de U harp baş harp bilen bellenilenler. Bilýän siziň köpüňiz şular ýaly edip doly görnüşini ýazýan bolmagyňyz gaty ahmal, ýöne indiki gezek diňe gysgaldyp ýazyp bilersiňiz. How are you? Seniň ýagdaýlaryň nähili? ýa-da siziň ýagdaýlaryňyz nähili diýen manyny berýär. Iňlis dilinde soopşeniýe ýazamyzda ýene bir gerekli sözleriň biri hem şular. Bu ýerde to sözüne derek ikilik nomer goýduk. Ýagny to to to. Yzyna-da morrow sözüni goşduk. Ýagny tomorrow sözüni şular ýaly edip ýazýas. Ýagny iňlis dilinde soopşeniýe ýazamyzda. Tomorrow, a bu ýerde to day, şu gün, ikilik goýas, buram day, ýagny gün sözüni ýazýas. Doly görnüşi, to day, şu gün agşam diýip ýazjak bolsak, ikilik bilen night diýip ýazýas. To night, to night. Bu ýerde iňlis dilinde ynham tomorrow, ertir, to day, Şu gün. Tonight. Şu gün agşam. Sopşeni ýazamyzda şu sözleri hem köp ulanýas. Anha bu ýerde Hi, how are you diýilende siz great ören ogy diýip jogap berip bilersiňiz. Ýani gowy ören ogy. A great sözi G R bilen 8 GR8. Great. Aha. Great. Bu yerde MU. Miss you. Ho, görürsün iler diýýäňiz de, mysal üçin, en ataňyz bilen ýazışýan bolsaňyz, I miss you mom diýýäňiz de, şonda MU diýip hem ýazyp bilersiňiz. Görürsün gelýär, küýseýän manyny berýär. Örän gowy. Göresim gelýär, küýseýän. Great. Örän gowy. Monsieur. Göresim gelýär, küýseýän. Eger siz bilýän bolsaňyz, biz öz aramyzda, öz joralarymyz ýa-da dostumyz bilen gürleşimizde köp wagtdan bäri şol dostumyzy görmesek, ýitdiňle ýaşaýaňmy senem diýýäse, şony hem iňlis diliniň Sopşenýesinde gysga edip ýazyp bilýäs. Ol nähililik ýazylýar? Ynha, şular ýaly. Ildeşler. LTNS. LTNS. Long time no see. Görşüňiz ýaly, her harpyň baş harpyny alýas-da, şeýdip gysga edip ýazýas. LTNS, Long time no see, Köpden bäri görünmediňmi, ýitdiň-dä, diýen manyny berýär. Doly görnüşini şular ýaly edip ýazyp bilersiňiz. A aňsat tiz görnüşinde bolsa LTNS diýip belläp bilersiňiz. Ynha haýyldaşlar bu aşakda bolsa ASAP. ASAP. Ýan gysga görnüşde. A doly görnüşinde bolsa as soon as possible, ýan gysga wagtyň içinde, tiz wagtyň içinde diýen manyny berýär. Mümkin bolsa bir tiz wagtda. Şol manyny berýär. Şular ýaly. Gysga görnüşi barka doly görnüşini ýazmak hökman däl. Eger siz iňlis dilini ösdürmek isleseňiz, Bilersler siz iňlis dilinde gepläniňizde şu sözleri hem köp ulanýarsyňyz, ýöne sopşenýede nähili ýazylýarka? Ynha Ileşler şular ýaly. Tanyşmy ýa-da birinji gezek görýäňizmi ildeşler? Eger birinji gezek bilýän bolsaňyz şular ýalak edip gysga görnüşinde ýazylýar. Ynha bu ýerde ildeşler IDK IDK I don't know Men bilemok türkmen dilinde IDK I don't know men bilemok. Eger bilýän bolsaňyz imo imo diýýäňiz-ä siz şol programma IMO IMO diýip okalýar. Ýöne doly görnüşinde in my opinion in my opinion Türkmen dilinde meniň pikirimçe biziň ulanýan imo programmamyzyň doly görnüşi in my opinion meniň pikirimçe ynha ildeşler aşakdaky bolsa lmk lmk let me know lmk Let me know, türkmen dilinde, Maňa habar ber. LMK, Let me know, türkmen dilinde, Maňa habar ber diýen manyny berýär. LMK, Let me know, Maňa habar ber. IMO, In my opinion, Meniň pikirimçe. IDK, I don't know. Men bilemok, men hiç zat bilemok. Indiki gezek ildeşler bular ýaly dolnyk görnüşinde däl-de, gysga görnüşinde ýazyp bilersiňiz. Ildeşler gyzykly wideomyzy dowam etýäs. Eger siz Thank you very much diýip uzyn görnüşinde däl-de, gysga görnüşinde ýazjak bolsaňyz, ýa bolmasa Thank you in advance, ýagny öňünden köp sag bol,

in advance Öňünden köp sag bol Thanks in advance TIA Ildeşler eger size biri Thank you very much ýa-da Thanks in advance diýse siz hem şular ýaly jogap berip bilersiňiz. Ynha şular ýaly ildeşler. NP NP doly görnüşi no problem türkmen dilinde problema däl problema däl NP no problem UW UW You are welcome UW You're welcome Hökman däl Bu You're welcome sözüniň iki manysy bar. Birinji manysy Hoş geldiňiz, ikinji manysy bolsa Hökman däl. Spasiba diýse ýa biri size taňryýalkasyn diýse siz hökman däl diýip jogap berip bilersiňiz. You're welcome. Iňlis dilinde soopşeniýa ýazamyzda men seni söýýän diýip Nädip gysga edip ýazmaly onda ynha şular ýaly I I L U I L U I love you Men seni söýýän I love you Gysga görnüşi doly görnüşi I love you CUL CUL gysga görnüşi doly görnüşinde See you later See you later türkmen dilinde soňra görüşeris soňra görüşeris Aha aşakdaky bolsa J/K J/K Just kidding

J slash K just kidding oýun etýänme. Ildeşler siziň köpüňiz iňlis dilinde LOL sözüni eşden bolmaly. Şol sözüň manysyny bilýäňizmi? Eger bilmeýän bolsaňyz ynha şu ýerde. Ynha ildeşler LOL sözüniň gysga görnüşi şular ýaly, doly görnüşinde bolsa Laughing out loud. Laughing out loud. Türkmen dilinde uly ses bilen gülmek. Uly ses bilen, ýagny sesli gülmek-dä. LOL. Ildeşler iňlis dilinde ynha şular ýaly XOXO diýen söz bar. Bu sözüň gysga görnüşi şular ýaly, ýöne doly görnüşi. Hugs and kisses Hugs and kisses Gujaklamak we öpmek. Ýagny, meselem, siz ejeňizi ýa-da jigiňizi göresiňiz gelse, soobşeniýe ýazyşyp oturan bolsaňyz, onda siz XOXO diýip ýazyp bilersiňiz. Men sizi hem öpýän, hem-de gujaklaýan ejejan ýa-da jigimjan diýip ýazyp bilersiňiz ildeşler. Soňky gezek gaýtalalyň hemmämiz bilelikde.

sözi barada bir gürrüňdeşlik okadym, ýagny razgowor okadym. Asly bu LOL sözüniň manysy sesli gülmek diýen manyny berýär. Men şol razgoworymda ejesi bilen ogly öz arasynda sopşeniýa ýazyşýar. Men şol sopşeniýamy hem siz bilen bile paýlaşasym gelýär. Ildeşler, geliň onda bu sopşeniýany iňlis dilinde okalyň.

To everyone I thought it means lots of love. Ildeşler iňlis diliniň soobşeniýasyndaky size aýtjak soňky sözüm hem ynha şu söz. Ýagny hand. Bu sözüň asly manysy have a nice day. Ýagny haroşy bobam dünýä diýen manyny berýär. Ýöne hoş wagtyňyz hem diýip türkmen diline terjime edilýär. HAND HAND Have a nice day HAND Have a nice day